Үтүө күнүнэн уостабылаах Чаппанда олохтоохторо, Чаппандаттан төрүттээхтэр. Эһигини бүгүн бу Чаппандабыт оскуолата тутуутун кыратык билиһиннэриэхпин баҕарабын. Үлэ-хамнас үөскөөргө турар. Бары билэргит курдук балаҕан ыйын бастакы күнүгэр бу биир ый кэриҥэ туругунан бу саҥа оскуолабыт баараҕай тутуубут үлэҕэ киириэхтээх. Ону киирэммит көрүөххэйиҥ.

Бу спортивный зал атыгар кэлэн турабыт. Томан нөмүү лөбө бара турар. Манна билигин муостатын оҥоһуллуохтаах, спортивный паркет диэн оҥоһуллуохтаах. Муостатыгар вентиляцията оҥоһулла турар. Оннуттан бу түннүктэрэ эмиэ вентиляциялаах туохтаах буолуохтаах. Бу киэҥ улахантан современный зал буолуохтаах, бары ирдэбиллэргэ эппиэттиир. Бугулаана раздевалкаларга кэлдибит. Оттон манна бу хостордоох, манна тутта, улица, туттта.

оскуолаттаах уонна боларанскай баттаа преподаватель хоһу болар манна кабинета болар преподаватель киэнэ уонна бу өттүгэр былаана

Манна былаана бу Харайкунна манна асфальт кутуллуохтаах, бар асфальт болуохтаах уонна эти тротуарный плитка тэлгэниэхтээх. Отто бу тас үлэтэ эмиэ бу бастыгын таата барта бүтүөхтээх, манна физкулей туралла. Олбуора бүтүөхтээх, уот күөс туруохтаах, диэне технон баарабын уонна аттан бу бары чаппанда олохтоохторугар чаппандаттан төрүттээхтэргэ эһиэхэ өҥүрүүбүнэ технон баарабын, биһиги оскуолабыт Бу сыл балаҕан ыйын бастакы күнүгэр үлэҕэ киирдэҕинэ, киһи мантан иһиттэрэммит бу оскуолабыт тутулунна диэн тохтоон хаалбаккабыт, өссө эбии проектардаахпыт. Ол курдук бу оскуола үлэлии киирдэҕинэ, манна театр хос арыйыахпытын баҕарабыт, тыас уус устар хос арыйыахпытын баҕарабыт, холоро ити оҕолорго анаан диэн уонна Самодеятельнай эти оркестрдар туохтар үлэлииллэригэр эмиэ оннук арыйахпытын баҕарабыт, фотостудия арыйахпытын баҕарабыт, бу биһи оскуолабыт күүскэ үлэлииригэр, оҕолорбутун сайыннарарыгар диэн. Онно эбии бу бэйэбит биир дойдулаахпытыттан, отто биир көрдөһүүлээхпит бос Чаппанда оскуолатын бүтэрбит, Чаппанда оскуолатыгар туолбут сыһыаннаах дьоҥҥо бу эһиги хаччынан үбүнэн көмөлөһөргүтүгэр манна фонда тэриллэн турар. оскуола иһинэн бу үп барда отчуоттаныаҕа ити эппит үлэлэрбэр барта барыаҕа бу үп уже хагалааһын кыра баар ол курдук ото биир дойдулаахтарбыт бу үбүнэн көмөлөһөн эрэллэр уонна бу көмөлөспүт дьоҥҥо оскуола коллектива оскуола халалтата почетный выпускник диэн наҕараада бэлэмнии сылдьар уже бу биэһ тыһынчаны бу үлэҕэ уолтардаатахтарына почетный выпускник бу диэн буолаллар. Онтон сүүс тыһынчаны көмөлөспүт дьон нэһилиэк уже халалтатыттан нэһилиэк депутаттарын аатыттан үс тыһынча биэрбит дьоҥҥо почетный меценат Чапандинского наслега диэн биһи наҕарааданы эмиэ биэриэхтээхпит. Ити курдук диэн этиэхпин баарабын уонна оттон бу оскуолаба киирэрэ биир ый хаалла. Манна үлэ барыта этэҥҥэ бара турар. Туох баар эппитим курдук материал да баар, үлэһиттэр да бааллар, үп-харчы да баар. Инньэ гынан онтон бастакы хинтээпкэ бу оскуолабытыгар, Хаҥа дьиэбитигэр бары көссүөххэйиҥ.